De brief fan Jakobus, haadsttik ien. Fan Jakobus, in tsjinstfeint fan God en fan de Hear Jezus Kristus, de groetenis oan 'e tolve stammen ferstruid oer de wrâld. Myn bruorren, wêst der allinne mar bliid mei wannear't jimme op allerhanne wize hifke wurde Jimme witte ommers dat as jimme leauwen dat hifkjen treast is, dêr stânfêstens út fuortkomt. En dy stânfêstens moat ta syn folsleinens komme, dat jimme folsleine kristenen sûnder lek of brek wêze meie, dy't yn neat te koart sjitte, As ien fan jimme yn wysheid tekoart sjit, dan moat er God der om freegje en hy sil dy krije. Want God jout oan alle minsken, samar en sûnder ferwyt. Mar hy moat it wol mei betrouwen freegje, sûnder yn it minst te twifeljen. Want wa twifelet, dy liket op in baar fan de see, dy't troch de wyn hinne en wer dreaun wurdt. Sa'nien moat net miene dat er wat fan de Hear krije sil, twifelriedich dat er is, hinne en wer yn al syn dwaan en litten. Lit de earme kristen mar sprekke fan syn hege steat, mar de rike fan syn earmoedigens. Want in ryk man sil fergean as in blomke yn 'e finne, De sinne komt op mei syn gleunens en ferskroeit it gers. De blom falt ôf en al syn pracht bliuwt neat fan oer. Sa fergiet it de rike ek. Hy is drok dwaande en wurdt samar wei. Lokkich is de man dy't hoekhâldt as er yn gefaar fan sûnde komt. Want as er trou blykt te wêzen, dan krijt er it libben, as de earekrânse, dy't God tasein hat oan dy't him leafhawwe. Lit ien as er yn gefaar fan sûnde komt net sizze, Dat is de skuld fan God. Want God kin net troch it kweade ferlaat wurde en sels bringt er net ien yn gefaar fan sûnde. Nee, as ien yn gefaar fan sûnde rekket, dan komt dat altiten mei't syn eigen begearten him meislepe en lokje. As it dan mei de begearte safier hinne is, bringt dy de sûnde te wrâld en as de sûnde folwoeksen wurden is, bringt dy wer de dea. Doarmje net langer om, leave bruorren, Al it goede dat ús jûn wurdt en al it folsleine dat wy krije, komt fan boppen, fan 'e heit fan 'e himelljochten. Hy is in God dy't net feroaret en net fertsjusteret troch in oare stân fan 'e stjerren. Ut frije wil hat Er ús it libben jûn troch de ferkundiging fan 'e wierheid, dat wy earstlingen wêze soenen ûnder Syn skepsels. Harkers, leave bruorren, lit elkenien gau ree wêze om te harkjen, mar net hastich om te praten en ek net daliks lulk wurde. Want as in minske lulk wurdt, bringt er net ta stân wat God rjochtfeardich achtet. Smyt dêrom alles smoargens fan jimme ôf en it kwea dat der by de roes is en nim yn sêftmoedigens it wurd fan God oan. dat yn jimme plante is, want dat hat it fermogen en behâld jimme. Wês dan minsken dy't der nei dogge en der net allinne nei hearre, oars hawwe jimme jimsels te fiter. Want as ien al nei it wurd heart, mar der net nei docht, dy is krekt as in man dy't syn eigen gesicht sa't er it meikrige hat yn 'e spegel besjocht. Hy besjocht himsels wol efkes, mar as er fuortgiet, is it him fuortendaliks fergetten hoe't er derút seach. Dy't him lykwols ferdjippet yn 'e folsleine wet dy't him frijmakket en dêrby bliuwt, dy sil lokkich wêze by wat er docht. Want hy heart net nei it wurd om it fuort wer te ferjitten, mar hy docht dêr ek neffens As ien tinkt dat er godstsjinstich is, wylst er syn tonge net yn bedwang hâldt, mar himsels ferrifelet, dy syn godstsjinstichheid is in spul fan neat. Suvere godstsjinst, sûnder wryt of slyt, yn it each fan ús God en heit is, wezen en widdowen yn har swierichheden opsykje en jinsels net besmuordzje litte troch de wrâld. Haadstik twa. Myn bruorren, jimme leauwe no yn ús Hear Jezus Kristus dy't ferhearlike is, mar gean dan net tagelyk op it uterlik fan de minsken ôf. Stel, jimme binne byinoar en der komt in man yn mei in gouden ring oan de finger en kreas yn 'e klean, en der komt ek in earm man yn, suterich yn 'e klean. As jimme dan heech opsjogge by de man yn 'e kreaze klean En sizze, Jo kinne hjir wol sitte, dit is in moai plakje, en tsjin 'e earme sizze, Bliuw dêr mar stean, of, Gean dêr mar op 'e grûn sitten by myn fuotbank. Twifelje jimme dan net by jimsels? Oardielje jimme dan net op ferkearde grûnen? Hark ris, Leave bruorren, hat God har dy't earm binne oan ierdsk guod net útkeazen om ryk te wêzen yn it leauwen en om it keninkryk te krijen dat God tasein hat oan dy't him leafhawwe? Mar jimme hawwe de earmen leechlein. Binne it oars net krekt de rike lju dy't jim derûnder hâlde wolle en foar it rjocht slepe? Binne sy it net krekt dy't de goede namme lastrje dêr't jimme nei neamd binne? As jimme wierliken libje neffens de keninklike wet, sa't de Skrift seit, Haw dyn neiste leaf, sa'st dysels leaf hast, dan dogge jimme goed. Mar as jimme op it uterlik fan 'e minsken ôfgeane, dan dogge jimme sûnde, om't de wet it bewiis leveret dat jimme skuldich binne. Wa't de hiele wet neikomt, mar op ien punt oer de skreef giet, dy stiet dochs skuldich yn alles. Want deselde God dy't sein hat, Do silst net trou brekke, dy hat ek sein, Do silst net deaslaan. Asto no net trou brekst, mar al deaslachst, dan bisto dochs tsjin de wet yngien. Sprek en doch as minsken dy't nei de wet dy't frijmakket oardiele wurde sille. Want ûnbarmhertich komt it oardiel oer him dy't net barmhertich west hat, mar dêr stiet foaroer, Barmhertigens is it oardiel wol treast. Myn bruorren, wat jout it in minske dat er seit, Ik haw leauwen, as er der net neffens docht? Sa'n leauwen kin him dochs net behâlde. Stel dat in broer of suster neat hat om oan te lûken en mei de honger yn 'e hals omrint en ien fan jimme soe tsjin har sizze, It allerbêste dermei, soargje dat jim waarm wurde en sêd krije. Wat soenen se dêr oan hawwe as jimme harren har gerak net joegen? Sa is ek it leauwen, as it sûnder dieden bliuwt, op himsels in dea ding. Mar sil ien sizze, De iene hat leauwen en de oare hat dieden om sjen te litten. Dan sis ik, Lit my dat leauwen sûnder dieden ris sjen, en ik sil troch myn dieden myn leauwen sjen litte. Do leaust dat der ien God bestiet, mar dat leauwe de duvels ek en se trilje fan benaudens. Dwaas datsto biste, moat dy dúdlik makke wurde dat it leauwen sûnder de dieden neat docht? Is ús foarfaar Abraham net rjochtfeardich befûn troch God fanwegen syn dieden, om't er syn soan Izaäk op it alter offere hat? Do sjochst dus, syn leauwen en syn dieden arbeiden mei-inoar op, en yn syn dieden kaam ta útering dat hy folslein betroude. Sa is it skriftwurd neikommen, dat seit, Abraham leaude yn God en dêrom rekkene God him rjochtfeardich. En God neamde him Myn freon. Jimme sjogge dus dat in minske rjochtfeardich ferklearre wurdt fanwege syn dieden en net allinnich fanwegen syn leauwen. Krekt sa wie it mei Rachab de hoer. Waard se net rjochtfeardich ferklearre fanwege wat se die, doe't se de boaden yn 'e hûs helle en in oare wei lâns wer fuortgean liet? Want sa as it lichem dat net sykhellet, dea is, sa is ek it leauwen sûnder dieden dea. Haadtstik trije. Myn bruorren, jimme moatte net allegearre learmasters wêze wolle. Jimme witte wol dat wy dêr nammerste stranger om oardiele wurde sille. Want wy dogge allegear withoefolle misse setten. Wa't by it ûnderrjocht noait in misse set docht, dat is in folslein minske, dy't himsels al hielendal yn 'e macht hat. Hynders dogge wy in team yn 'e bek om har yn 'e macht te hawwen en it hiele bist te stjoeren. Tink ek ris oan 'e skippen. Al binne se noch sa grut en al wurde se troch fûle winen dreaun, se wurde dochs troch in tige lyts roer stjoerd, wêr't de stjoerman se mar hinne hawwe wol. Sa is it ek mei de tonge. Dat is mar in lyts lichemsdiel, mar it kin fan grutte dingen sprekke. Tink ris hoe'n lyts fjurke in hiel bosk yn 'e brân stekke kin. Ek de tonge is in fjoer, in wrâld fan ûngerjochtichheid. Under ús lea is it de tonge dy't it hiele lichem besmodzje kin en it hiele berin fan ús libben yn 'e lôge sette, oanstutsen as er is troch de hel. Want alle soarten fan bisten kin de minske yn bedwang krije. Wylde bisten en fûgels, krûpende dieren en seedieren, en hy hat dat ek dien. Mar de tonge, dy kin gjin minske betwinge. Dat is in ûngedurich kwea, fol mei deadlik fernyn. Dêr loofje wy ús Hear en God mei, en mei dyselde tonge ferflokke wy de minsken dy't sa makke binne dat se op God lykje. Mei deselde mûle loofje en flokke? Myn bruorren, sa meie wy net. Ut ien welle wâlet dochs net tagelyk farsk en brakwetter op? In figebeam jout dochs gjin oliven, myn bruorren, of in druvebeam figen, like min jout in sâlte saad farsk wetter. Wa fan jimme is wiis en ferstannich, dan moat er dat sjen litte troch goed te libjen, troch dieden yn wize nederigens. Mar as it herte jimme fol is fan bittere oergeunst en partijsucht, doch dan net sa'n steil wurd, want dat is yn striid mei de wierheid. Want sok in wiisheid komt net fan boppen, mar dy is ierdsk, ûngeastlik, ja duvelsk. Want dêr't oergeunst en partijsucht binne, dêr is ek disoarder en kwea fan alle slach. Mar de wiisheid dy't fan boppen komt, is allerearst suver, dan ek freedsum, ynskiklik, meigeand, Fol fan barmhertigens en goede dieden, ûnpartidich en oprjocht. No komt de frucht dy't bestiet yn gerjochtichheid foar har dy't frede meitsje, op út it sied dat yn frede siedde wurdt. Haadstik fjouwer. Wêr komme dy fjochterijen en wêr komme dy rûzjes by jimme fan? Komme dy net út jimme hertstochten wei, dy't altyd yn jimme oan it oarlogjen binne? Jimme begeare wat en krije it net, dêr kinne jimme wol ien om fermoardzje. Jimme binne oergeunstich, mar kinne net krije wat jimme hawwe wolle. Dêrom fjochtsje en oarlogje jimme. Jimme hawwe neat, want jimme bidde der net om. Of jimme bidde al, mar krije it net om't jimme ferkeard bidde, mei it doel jimme lusten te befredigjen. Troubrekkers, witte jimme net dat de freonskip mei de wrâld oars net is as fijânskip tsjin God? Elk dy't in freon fan de wrâld wêze wol, wurdt dêr in fijân fan God mei. Of miene jimme faaks dat der foar de aardichheid yn de Skrift stiet, De Geast dy't er yn ús wenje litten hat, wol er hielendal foar himsels hawwe? Mar grutter is de genede dy't er ús jout. Want de Skrift seit, God stiet tsjin de heechmoedigen, mar oan 'e nederigen jout er genede. Jou jim dêrom del ûnder God, ferset jim tsjin de duvel, dan sil er jim gewurde litte. Kom tichter by God, dan sil Hy tichter by jimme komme. Waskje de hannen, sûnders. Suverje de herten, twifelriedigen. Besef jimme ellinde, treurje en skream. Lit jimme laitsjen feroarje yn treurjen en jimme bliidskip yn fertriet. Wurd lytsman foar de Hear, dan sil Hy jimme grut meitsje. Meitsje elkoar net min, bruorren, dy't syn broer min makket of rjochter oer him spilet, dy makket winliken de wet min en spilet dêr rjochter oer. As do no rjochter oer de wet spilest, Dan dochst der net neffens, mar stelst dy derboppe. Der is mar ien dy't de wet jout en tagelyk rjochter is, hy dy't frijsprekke en feroardielje kin. Mar wa miensto datste biste om oer dyn neiste rjochter te spyljen? Hark ris, jimme dy't sizze, Hjoed of moarn sille wy nei dy en dy stêd ta gean, dêr in jier tahâlde, Hannel driuwe en winst meitsje. Jimme witte net ienris hoe't it der moarn mei jim libben foar stiet. Want jimme binne as in damp dy't efkes ferskynt en dan wer ferdwynt. Wylst jimme sizze moasten, As de Hear it wol, sille wy libje en dit of dat dwaan. Mar no sprekke jimme ek noch op fan jimme grutske plannen. Al sok opsprekken is ferkeard. Wa't dan wit hoe't er it goede dwaan moat en it lykwols net docht, dy docht sûnde. Haadstik fiif. Harkje ris, rike lju, begjin mar lûd te gûlen om 'e rampen dy't oer jimme komme sille. Jimme rykdom is ferrotte, Jimme moaie klean binne fan 'e motten tefretten, jimme goud en sulver is ferroaste. Dy roast sil in oanklacht tsjin jimme wêze en jimme fertarre as fjoer. Skatten hawwe jimme gearfandele en dat wylst wy yn 'e lêste dagen binne. Hark, it lean dat jimme de arbeiders ûntkeard hawwe, dy't jimme fjilden sichte ha, ropt út jimme bûze, en it geskreau fan 'e minsken dy't jimme fruchten ynhelle hawwe, is de Heare Sebaot net ûntkommen. Jimme hawwe op ierde derfan smard en tard, Jimme hawwe jimsels fet weide foar de dei fan it slachtsjen. Jimme hawwe de ûnskuldige feroardiele en fermoarde en der is gjin ferwar tsjin jimme. Haw dan geduld, myn bruorren, oant de Hear fan wegen komt. Sjoch hoe't de boer geduldich wachtet op 'e kostlike frucht fan syn lân oant de hjerst en maitiidsrein derop fallen binne. Jimme moatte ek geduld dwaan, fermanje jimme, de komst fan de Heare is nij oan. Klei net oer elkoar, bruorren, oars sil it oardiel oer jimme komme. Sjoch, de rjochter stiet al foar de doar. Nim, bruorren, in foarbyld oan 'e profeten dy't yn 'e namme fan de Hear sprutsen hawwe. Se dienen geduld as se kwea te fernearen hienen. Sjoch, wy priizje har gelokkich dy't geduldich úthâlden hawwe. Jimme hawwe heard fan Jobs úthâlden en jimme witte hoe't de Hear it oan 'e ein mei him makke hat. Dêr blykt út dat de Hear fol barmhertigens en meilijen is. Foaral myn bruorren, doch gjin eed, net by de himel, net by de ierde en net by wat oars. Jimme ja moat ienfâldichwei ja wêze en jimme nee, nee, dat Gods oardiel net oer jimme komt. Is ien fan jimme der min oan ta? Lit him bidde. Hat ien in fleurich sin? Lit him in loflied sjonge. Is ien fan jimme siik? Dan moat er de âldsten fan de gemeente derby roppe om foar him te bidden en him dêrby mei oalje te salvjen yn 'e namme fan de Hear. En it gebed dat út it leauwen dien wurdt, sil de sieke rêde en de Hear sil him wer fan bêd ôf komme litte. Sels as er sûnden dien hat, sille dy him ferjûn wurde. Belied dan elkoar jimme sûnden. en bid foar elkoar dat jimme better wurde meie. It gebed fan de rjochtfeardige mei ynmoed dien hat gâns macht om't it leauwen der krêft oan jout. Elia wie ek mar in minske lykas wy. Hy bidde ynmoedich dat it net reine soe, en der foel gjin rein op it lân, trije en in heal jier lang. En wer bidde er, en de himel joech rein en it lân joech syn frucht. Myn bruorren, as ien yn jimme fermidden fan 'e wierheid ôfdwaald is en in oarenien bringt him wer op it goede paad, wit dan, wa't in sûnder fan it ferkearde paad werombringt, dy rêdt in minskelibben fan 'e dea en sljochtet withoefolle sûnden oer.